Péicha ñahendu peteĩ mba'epo iporãitéva, minéro osapukái, minéro hína tapicha omba'apóva ka'ã ñembojy ñe, ñe, ñe, ñemba'apóre, péva la minéro ombojy ka'ã, uru ja'e chupe ñande ã rupi, entónses upévape ojeapo peteĩ purahéi minéro osapukái.

La ñemitỹ jajaporãva ñande sy la yvy ha entonces ñañemitỹ verdad, ani ofalta ñane mesa ári hi'upyrã igatúi ha la oimía ñande ñaikũmbýva'erã, oimívante ani no péva che ko so'ónte la ha'use había sido la vakaro'o eneno oĩra'e ndaha'éi la ja'uetereíva. Ja umi oguerekóva so'o repyrã oso'o voi estanciero kuéra hetave mano ui a la so'o kyra porque hay asi upéva ojapo vai ñande retére. Upéicha he'i la ñande mba'éiko héra Ñande doctora kuéra, ápe ave nde itóta emyatyrõ ñandéve ko ñande celular, oĩ ipyahuva ha ndojerovapáive ave la ñande pe, pe popular radio voi ndohovéima pe ha ndaiproivéva, ndéve amoĩ koti aplicación ha. Upéi ñaikotevẽ, ikatu hag̃ua che ñahetũina mba'e mba'épa la oikóva. Ha amombe'use peẽme ko kueheve lúnes, lúnegui arakõi, arakõi, arateĩ domíngo ha arakõi, arakõi lúnes kuri oiko peteĩ jehekombo'e, jehekombo'e iporãmba jepéva amo koléhio Colegio Cefa, Centro de Educación Familiar piko, Centro de Educación Familiar Agrícola, Cefa, upéva. Upépe oikomi peteĩ aty jehekombo'e, ha ha'ekuéra oĩ hetáva mitãrusu kuñataĩ oñehekombo'e ha'éna upépe. Ha ha'ekuéra opatisipa ha'e, ha heta oĩ ka'a ñotỹharakuéra ka'aty oguerekóva kuri oho ha'e. Oho, ha mba'e, mba'ére la je ñehekombo'e? Ñahendúta, ag̃aite ñahendúta hína mba'érepa la oiko ra'e la ñehekombo'e. Péro upe mboyve la ñahendumi ñemitỹ Héra peteĩ mba'epu rory peteĩ purahéi ha ñahendumi Abel ñemitỹ.

Iporãiteva ñande purahénte, ñemitỹ. Péango he'i ojerure ñande ñamba'aporãha, ñañotỹarã petỹ ha ka'a, mandu'i ha yva, he'i ha ha takuare'ẽ ha maymáva hi'upyrã ñañotỹarã. Péro ja jahypýirã ñande ry'áipe, upéicharamo nde okakuaa, upéva he'ise jaka'apiarã aja. Ha pe jeka'apive oĩne ja oikuaa la omba'apo va'ekue la karpíave enseguida oikuaáta hína de ke ñande ry'aiha upeve. Osẽ ty'ái osẽ hína juky rykue ñande retévi. Péa, péa oiko. Ha pe apa'ũ mesa py'ánte oikomi pe tata Jekái, jekái, okái la ñande ñu, okái la ñande ka'aguy, okái ytýguinte lo mitã ombojerohova. Ha upe areguára jehe ñahekombo'ékuri he'i ñandéve oúva Bombero Voluntario de De Itapúa. Upépe heta ha'ekuéra. Ha opárupi ko oikóve jekái guasu. Opárupi oikóve jekái guasu. Ha ndokyvéi vovénte ipirupa la kapi'ipe, ipirupa la sohaty, ipirupa la ka'aguy. Ha mba'e jajaporãrã la umíva oikóramo la jekaiguasu upévare ou oñehekombo'e? Mba'éichapa jahararã ñaipytyvõ? Ka'avy okái ha upéva na'iporãi. Ha mba'e jajaporãrã? He'i jahára ña mbogue, upe mbogue ñande ñañeha'ãrã ani jahapy. Ha ña'e mamá tapichápe, ani jahapy. Ha mala ohapýa, he'i oĩ heta la ohapýa a propósito oho ombyai káva. Ha upévape niko ojeraha peteĩ mba'yrúpe, ha alguno ndoguerekoivéi la mba'yru. Ojetapy omotĩmbo hag̃ua upe káva rokẽme, upe káva araity rokẽme oipe'a hag̃ua eíra. Ha upéva nomboguéi, ha upéva ou peteĩ yvytu ha ombojerova, ombojerova la tata. Ha la tuicha jepéma amo, upéva ja. Hasy mai mboyve jajeruréma umi omba'apo ape bombero kuérape togueraha la ikamiõ togueraha y ha pe amoa hetaiterei la tembiapo osea ha heta pegui joikóvae otro katu ohapýa ohóva opeska ha opeska pirave pe arroyo rembe'ýve ha opita mandive péa pejepita anive repita mitã peñana He'i oĩ peteĩ purahéipe, Anive japita, natekotevẽi upéva. Upéva ndaijepovéi che inderetépe. Péva nekangýirei la emoinge nde jurúpe la ñana ha hapy, emotimbo. Upéva upe cigarro. Okaipora'ỹre romitã omombo ha upévarintela iséko jave ojepota. Ñañangarekóvona ojuhél oĩta, ñañangareko upeichaháguinte okái óga, okái heta pe huísio oiko, naiporãi la inséndio, naiporãi. Ha upe aregua kuri ou ojehekombo'e la emprésa Guayakí, ohestiona kuri ou hag̃ua umi tapicha Ohekombo'e un día ha ohekombo'e avei mba'éichapa sapy'ánte ñe upeichahápe remba'apohápe hína, oñekytĩru la omba'apóva. Ho'a oñepytanga, ho'a peteĩ yvyra hakuáre ha oikutu chugui ha huguy, mba'éichapa upéva pe tugui ejoko va'erã, upéva umi aterõ ñehekombo'e. Iporãite la ñehekombo'e. Che háichante, che háichante che ndaikuaapypukúi umi árakuáre aporandu jey jey, ha che iporãiterei la ñahekombo'e, péro la iporãvéva la ja'e'arã ñande rapichakuérape ñañeha'ã ani ñamoñepyrũ la tata. Upévagui ñañepyrũ'arã. Ha he'i la Aguno ohapyse amo lai peteĩ korapy, osea peteĩ ñanandy, oguã ha oje'ure municipalidad-pe. Ha Infona, Infona héra peteĩ instituto hína peteĩ instituto forestal nacional, Infona upéva. Upéva avei oĩva jekupytýpe la ikatu ag̃uáicha. Ñamoñepyrũ la tata. Ani'ágã ojerova vecino-pe, pórke nde embojerova michĩmi, embojatapy michĩmi, ehapyse peteĩ korapy'ỹinte ha ou peteĩ yvytu ha upéva omombo mombyry. Omondo, upéva reko pe ko'ág̃a pe tapỹi ndojehekovéi la hóga kapi'i. Nde hóga kapi'i ái oáramo ja ma ojokovéta upéva. Ha okaipára reve ko mía. Umía ivai, ivai, ivai ha ivaívo jave. Ha entonces ñande upéva ja, ñañeha'ãrã ja, ña, jagueroguata pe'a ko jehekombo'e. Jagueroguata ha ñamombe'u. Ha ja'e ñande rapichakuéra, anína, anína la dejó amo epesca nañeha'ã ha iñeha'ã imbogue porã la nde, la epitáta amo imbogue ndyguve kuaru mba'e rese. Péro emboguéana, ehechárã, ha nde ehoa eíra reka avei. Ha he'i oĩha koti tapicha oho outaitei hese la tata, upéva outavyeínte oho ohapýva omaña hese hína. Ha upéva oiko ambuy che válle, ñe'ẽmbuku misionesguégui, omañave yvatére tata ipojáiva ñande. Péro mboy, mboy perhuíso piko oĩ upépe, okáingo apere'a, okáingo aguara, okáingo guasu, siervo, karpincho, umi ára ningo oñehundipa ha mboy ñandu rupi'a igueropa pórke okaipa ha umíango mba'e vai. Upéicha rupíko jaháre, jaháre jahao. Opa ka'aguy he'i, ñahendu'íre, opa ka'aguy, pórke lo mitã ohapy, ha upéva, upéva regua ñe'ẽkombo'e ojejapo kuri. Ame'ẽ aguyje a la organización, al ingeniero Romero, ha Guayaki representante-ápe, ha avei al director del. Instituto de Formación Educativa, CEFA, upévape avei ñame'ẽ ñande avyje ñatende porãitei. Péro cosilla uno tortilla. Ñandúi opa ka'aguy.

Oĩ peteĩ tapicha ko yvatyva ha ore ndaha'éipe la ko yvatyva umi momby'ygua la úva ojapo la sa'ambi he'i. Ha entonce ore hína la culpable péichava chugui. Ore omomby'ýi ojucha ñembukuíne. Ha entonce mba'e, ndéiko eju arroyoeteói. Pe pehapypa jepi he'i pe arroyoeteo ñúpe esteral ko'ág̃a heta ýveg̃uine. Ha ip la ipirupa ha oraina upea omeaea ci, cigarrillo rata, eh, mba'éiko héra? Pe cigarrillo ratagui, ojerova la tata ha opa jandopavéima oho.

Ha ñande ra'ysa py'ánte pehecha kóve ndaje iformalmílla. Héẽ? Ohundipa animál oĩva oñehundi ha'evéva nde yguasu py'a entéro nda'éiko ña oĩva'ekue la ñandu guasu. Ha okaipa la ñandu guasu ha okaipa la hupi'a entéro. Ha upéva eikuaa máva nde la kulpáble. Eho epeka ha epita ne embovuela ne cigarrillo vata ha embojepota, ha upéva oiko peteĩ tata guasu y ndaipóri mba'eichagua camión, mba'eichagua bombero rupi oikétape Arroyo de Estero ñúme ha amoite che valle ñe'ẽmbukúpe. Mirangula ojepota oja ojepotávã che. Ha upévare ñañemongéna ñane akãme che angirũ, ñamoinge ñane akãme de ke pe tata iporãitereívo, iporãiterei la tata'ỹreno ñande ndajakarúi hína. Péro jaipuru porãrã, jaipuru va'erã ideprovecho hag̃uáicha ñandénte, ñakosina hag̃ua, ñambyaku hag̃ua ñande y, jakay'u, jajapo kosido, umiarã. Péro la tuicha ovévo ivaíma che. Upéva che amígo péva ha'e la ñande komentariomi ko ára pegua iporã hína la komentário pórke péva ideprovécho va'erã ñandéve. Ha ñahendu ñande ápe ñande vestinokuéra korriénteve sapy'ánte. Estancia upépe ko, upépe la ndoipoivoi la ka'aguy. Estancia hañu, ñuperõ arroty, umía la oĩva. Ha bañado, ha la oky vove ko la bañado, bañado ko peteĩ y no'õve yvyka pépe oiko chugui bañado. Ha opa guéa, opa, opa la bañado. Ha pórke ndokyréi. Ha'e amáinte ojesurti, he'i al mitã. Ha entónse Bañádo Nórte ojapóigui itipurahéi. Peteĩ mba'epu, ñahendúmina Bañádo Nórte ñamochamame.

Bañado Norte. Ha ha'ekuéra ko ñane pehẽngue, ñande ipehẽnguekuéra guarani ñemoñarénte avei ha'ekuéra, correntino, chaqueño, formoseño. Ha umíva ñandeichaiténte ahí iproblema'ekue la tata, tata ñepyrũva óra okái ndopakuaavéina. Péro ha'ekuéra ko ja ikatu pyve oguerekovéma la pirapire, entonces la igobiernokuéra ogueruka avión. Che mandu'ápe jeruti ka'aguy unave okáicha. Morombi pegua ka'aguy okáinte akue ae. Ápe ygatimi otylao okái ae. Animal umi estancia háre okái animal, animal okái. Che mandu'a ka'ai che angirũ Basilio Ramírez gui okái peteĩ toro ovale a veinte millones ojoguaramu ha okái mba'e. La tatáko ndorrespetái manifestasiõ niko terrúta ni policía caminera ndojokói jey. Ndaipóri ojokóva jey la ohógui ejahóva'erã. Ha upévare nañamoñepyrũiva'erã ajáva. Péa chéve g̃uarãvo. Chéve g̃uarãvonte hína che, ndaikuaái che aver mba'épa he'i. Péro nañamoñepyrũiva upévare. Pórke no, ndopái la oñepyrũhápe. Upéva la oikóva. Estancia Asamblea oñamomaitei hag̃ua maymáva omba'apóva estanciaháre. Péva peteĩ tembiapo guasu ha mediante ha'ekuéra he'íko ñandéve so'o rykomi jajopy chupe estanciaháre ha oñemba'apópa ndaha'éi avei la oimeháicha rei ñamba'apóva, la oñemba'apóva heta sacrificio.

San Blas héra pe estancia, ape ñande jaeko estancia Josefina, estancia Vakakyra oĩ ape La Rubiape, umi estancia mba'e chéve reta, moite Porvenir, oñemoite Maracaná ykue rupi jajaépe. Ha ohasa va'ekue la tataguasu mante ko la imandu'áta ha oguerovy'áta ha omoporãta la ñehekombo'e oiko va'ekue la la pono hag̃ua jahapy, jahapy. Na'iporãi hetaitei mba'e oñehundi. hetaitei mba'e ha upéva naiporãi. Entonces ñamomaitei omama tapichakuéra ndaigusto, ndaigusto hína la okaipávo ha ñande kóga okáirõ upe ñandeague. Asi es que ani loĩtã ñahapy ñanedeci no róga okái naiporãi ha upéi hasýpe lo mitã la oñembyaty jey haguã la La nepytyvõ haguã upéva ja amóntema ha'e a la mitã. No. Ha jaha hese. Entre pórke ja ome ñande táva ku Rugatýpe, ñande la ñande ñehekombo'e, osea la ñande la ñane marandu ohóva tapichakuérape, ñemi ñañemitỹ va'erã, na ndajaekói ko ótro, ótro tape hína cheñe'õ. Ñaventéta ko, ñaventéta ko cualquier cosa ajéva nde, péro sapy'a térã ñavendéi. Sin embárgo igusto hína pende kokuéi eho eru mandi'o rapo porã jety, kumanda, kumanda peky, ha jarekopáve yva, pakova, aju porã, umía iporã. Ha ñande vaka lecheramíramo ña jaguereko peteĩ Kambymi, kamby porã, ojejapo kesu, ryguasu jaguereko, heta ryguasu rupi jarekónte ahí, peteĩ kure ñaoĩma hína pe siquerope, siquerope ahí jarekoha porque osẽrõ callepe ohasáta hi'ái camión, upéva, upéva che ha'éva de que la ñande jaiko haguã ñande róga renda, ñamoĩva'erã amohu ñane Ñande kokue akãme, ani la tape tape ykére, ha oisẽ loita. Oĩ voi katu, oñemoĩsemi la tape yke che, ha upépe ndikatúi ereko ryguasu, ndikatúi ereko ryguasu ra'y, ndikatúi guasu ereko kure, ndoimbojava'ái ohasa kamión, ha mba'e si reko, vaka ári voi katu ohasa. Algúno katu umi tuichavéva otumba, otumba la mba'yru'i, ha ipype oho ha omano. Ha umi entéro konsekuénsia nde eñemoĩve tape embe'ýre. Péro lo mitã pono mba'apo omañasẽ pe oguata pe tape kuaapaiteoi kolektívo mba'eichakuápa la oúva, la ku yvate ñano, péva Kandenriju, péva la Santaniána ha péva fulano, fulanohína. Ha umi arandeha Oĩ rei hag̃ua ha teko reíko ko'ã ndaikatumo'ãvéima la jaiko. Ikatu yma jaiko ore'ive va'ekue, pórke oĩ va'ekue hi'upyrã ka'aguýpe, opa la ka'aguy, opa la hi'upyrã la animál ka'aguy, opa yva ka'aguy. Pene hendúipe rembopúva ñande ra'e Salud che Kuruguaty. Upépe oĩma mombipiko oimemba umi yva ka'aguy he'i.

kuérape g̃uarã. Ha peichaite ojepy'apy pe tapicha ojapo va'ekue péva ko, ko kuatia ñe'ẽ ha upéi ojejapo chugui purahéi. Salu, che kuru guaty. U'ahẽ peteĩ marandu piko pe héra Henaveto Gómez he'i, Hermoso es escuchar nuestro gran idioma guaraní desde Buenos Aires, Argentina, un pojopy compatriota Nicolás Es la segunda vez que lo escucho, gracias por tan buen programa he'i. Ha péva niko, péva niko che angirũ jajapo ñandeháicha, paraguayoháicha. Ñamonde'arã pévape pe ao, pe kamisa. Pe kamisa pytã morotĩ ha ogue aemoĩ'ã nde jehe. Che upéicha rupi aju va'ekue la Buenos Aires távagui, amba'apohágui hína ahecha va'ekue la peteĩ mba'yrúpe oho la ñande poguy ombo'eve oho hese, catorce de mayo. Che amba'apo hína carpintería, ndaha'éi carpintería sino armador de hierro ha encofrado. Ha ha'e la che patrón-pe ejapo che che liquidación ataha, taha che távape. Che valle-pe, che retãme, ha aju, upéi jahakue. Ha upéi ha'e ñani ñanerakãte'ỹre ñande poyvi ha ñande akã poyvi akãhojáre, ñane retã Paraguái mba'éva. No te olvide de proteger tu privacidad y cumplir he'i. Ápe he'i este, Viva la patria compatriotas, kuéra he'i. Saludos desde Argentina, Nicolás. Gracias. Por hablar nuestro dulce idioma guarani. Ñane mba'eve, aníkena ñae otĩ. Upévare che aguerekóva peteĩ mborayhu ijykepemi, la mba'epu correntino-re. Pórke ha'ekuéra avei ñande pehẽngue ha oñe'ẽ voi ñande ñe'ẽme ha okaru ñande jakaruháicha ha omba'apo ñande ñamba'apoháicha avei. Ha noguerotĩri, ha ñande ha'ete ñatĩse ajei. Pe pórka paraguáya ndajajerokyséi ndajajerokyvéima voi katu, jahapáta pe ótro tuao ha upéva naiporãi. Entóses, Upéva umi kuestionamiénto ningo ja'émante va'erã. Ja'émante va'erã ikatu upeichaháguinte algúno okalkula apesár de ke nohenduiói. Ohendu peve ñande programasión algúno, algúno, algúno paraguayoitéva ohendúta, ohendúva ohechái. Ha ñambopýramo chupe peteĩ kilómetro ónce, por ehémplo, upéva omopensáta pórke la músika korrentína.

Ha pea oheja ha péro la imba'epu ndopái. Ha ápe Paraguaýpe ha siete métro yvyguýpe oñehendu. Oñehendu ha ojejeroky. Ha la ñande polka, ñande polka jepémo iporã iporã amemete oĩvo jaheko la polka paraguaya, lo mitã ndojerokýicha. Mba'e, mba'éiko og̃uahẽ peẽme che retãguakuéra La peichaiteve peheja hag̃ua tesaráipe ha ñemboyképe ñane mba'epu. Ha ñane mba'embopuharakuéranga ojukáta chuguikuéra kangy aja ñande. Pórke mba'e ndojejapovéi, sapy'amimi ojejapo medio Ñamongyra hag̃ua ñande juru ndevoi ojejapo peteĩ, peteĩ chorizo je'u ha sa'i la ojeru peteĩ mba'e mbupuha peteĩ gringo lento ha pe, pe cancha, cerro cancha tuichagua oñe'ẽ hendyete che. Ha ojeju opayu, ndaha'éi la ñane retãguánte. Ha erahapa na, erahapa la música oĩ haguéicha. Ha heta ja'éko la mba'embopuharakuéra, ha ndaipóri peteĩ remboykéarã, ha umíva ndahembyatymo'ãi, ndohomo'ãi ndéve lomitã. Patio del Folklore héra peteĩ aty ojejapo adomingokuéra aty amo Paraguái rembe'ýpe, Villa Lisa pe, upérupi. Festival ojejapóva ndojehói ai. Mba'e porque la ñane angirũnguéva opyekea he'íva gotyo dice socio. Opyekea palo mitã ohenduse pe tyapu mba'ete cuando ma tuicha ha umíango oĩ ñanerenóiva peteĩ ha ñatendemíta vévare.

Avyje, avyje nde pintor oha'arõta ha oĩ ñane rendúva. Oĩ, oĩ, oĩ inimígo hína. Oĩko ohóva ña, ñamo, ñañembohetáva chupe, ñañembohetáva, pórke péva ñaikotevẽ éntre heta ñamongu'éva pórke ipohýima la kárga, ipohýima la provléma, tucháma. Ha'e pe ha'ete pe tatái, La tata'i cualquiera ikatu ñaneño ikatu ñambogue pero la oñembarete jepe gui ikatu ja hendýva che a, hendýva. Trigueñita misionera héra peteĩ purahéi ha ko'ãva oñembopúramo ndojejerokymo'ãi nde. Ñahendumína pe Abel Benítez ha

Che ermána memby ha onase ko Paraguáipe pe umi ita'ípe oho la Buenos Aires. Ha omba'apo porã mu Buenos Aires pe ou ha ou ha oĩ la iñangirũ kuéra ojerure chupe la ogueraha hag̃ua chupe la Kaure Irague. Ha aha che amu terminal pe roho roheka chupe la Kaure Irague.

Oikãéva yvyra ypykue hína hína umívape g̃uarã maite imívape he'i jangirũ ha japytakáta osẽ ñandumi la Isla Maleta ha Cabo Re'i águi. Jahendu, Abel Benítez oĩta mo'ẽti ñande Cabo Re'i raguéicha, No vas ya fallar vos que sos un payé para enamorar he'ígui. Abel Pinto oipota la oñenamorarã hese hína por lo menos.

Péicha ñakumplíne angirũri Pinto ndihe'a ohendupaite la imensáhe, ohendupaite la imaiteimi entero'e mba'embopuharakuérape. Ha ore rokumplíne ndive angirũ ñahenduka kavyre'i rave Isla Maleta. Ha Ko'ág̃a che vyraka che tĩ mensáhe doña Francisca González ohendu japysakáime ae, japysaka oipotaha peteĩ ohenduse ae ag̃aite ñahendukáta peteĩ chamame, ko'ág̃a ña ñahendukáta ñande mba'epu ñane mba'eteetea. Ipohýi ne pore'ỹ he'i monje Los Torales, péa ñahekamína ñahendukamiavã peteĩ pedído, ipohýi ne pore'ỹ ha. Ko'ãva oikónteva'erã voi. Ha ñahendu jajokáta hese Pérez Peralta ndi katu ñande Esarai aĩ. Entonces ipohýi ne pore'ỹ ha ko'ãva oikónteva'erã voi Flaminio Arzamendi aína. Oh.

Ipohýi ne pore'ỹ péva ningo purahéi hína dúo Pérez Peralta. Ha ombo'éusa vinte ve'ẽme ojesusede va'ekue. Mil novecientos setenta y uno-pe, roñembyaty Cerrito Ñe'ẽmbukúpe, una partida mitãrusu oimene roĩ entre cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez raka'e, ha rogueraha hag̃ua la mba'epu. Ko'ã opurahéihára aja Pérez Peráltape ruve. Ha amói pahápe hepýtama ha che jajapóma la kontákto hendiekuéra, ha entónse agueraha cheháicha ahí a lo mitã. Ojapo peteĩ báile ha peteĩ písta, písta. Pista Año Nuevo héra, upépe rogueraha la Año Nuevope amo la fiesta patronalpe, entonce rogueraha upépe la Pérez Peraltape, treinta mil guaraníre. Ha naiporãi voi la tiempo cada jo'ái ojeju va'erã oñembyai la tiempo de ka'arúpe ha jahekue aja oĩma, ha entonce oiko la vaírepe aña oiko ha rombyaty la entradare ha Veinticuatro, entre kantína ha entráda ronohẽ tei veinticuatro mil guarani che. Ha che papa ohóma va'ekue apyre'ỹme ha'e voi la myakãpe ápe ñangareko la kantína la entrádape. Ha veinticuatro ha treinta de la konversasión kuri. Ha he'ise che ru. Che roipyty oĩmíta ovende peteĩ vaka tres míles, tres mil guaraní reovende peteĩ, oĩ peteĩ karniséro pépe hína ovende chupe tres míles. Veinti siete akompleta ha upéva ára ame'ẽ hag̃ua chuekue. Upe tiémpope mba'éicha héra pe Néstor Damián Giret opurahéi hendiekuéra, ha'e ombopúvo. Mba'éiko héra falseado umi opurahéi entre umi música ñemongu'erã ja'e chupe, oñepyrũma oĩ oikeinda la ñemongu'erãu péro. Péro tres mil guarani apyta areve umi tapichape akue ha ohóma apyre'ỹme ndaikuaaime mba'e. Ko kueve añe'ẽ ne todavia jerendi ha imandu'a che, he'i chéve oĩ tĩi ne cuenta avetéi tres mil he'i. Upéva upe tiémpope upéicha va'ekue la ñane retã purahéi rayhuhára kuéra. Upéi ótro jey rokontrata jeýva, che mbarakáre ha'e ombopu hekami ñandéve, Kemi Jambái, Los Alfonsinos hógagui, ha Lidia Mariana, upéva pyahue eténteva. ha apoi ha ha'u jey, umía umi purahéi ojapo ha oho amo jarra jove de icreciente oky ndi katuái osẽ porque amo uky cerrito pe ndahapéi oĩ ha che mbarakae ha'e ñahendu'i che villa mba'ei roguehague ijue upéva rogueha hay otro treinta mil pero

Pe ae la kemi jamba aichami oho hague ore táva Cerrito ñe'ẽmbukúve oiko tĩ haimete ume. Oñembotymi la ojeklausirapa la tape arroyo y oĩva ndaipói osẽ'arã camioneta ni camión-ve ha ha'e ha'ekuéra oĩ barrio jambái, Alfonso González enterovéva imba upépe. Ha oĩ peteĩ tapicha ojogua umi pira ha ogueru aoty ládo. Ha ndikatuei ou ahí ha oguereko sesenta dorádo, ha onohẽmi pe omosaingo upe okápe, pórke la ikonservadóra ndoikovéi ahí ha henyhẽmba. Sesenta, upéva upña lo mitã okaru oñeme'ẽ jopóive lo mitãme. Sesenta dorado che mandu'a sa'i ijupa che oimé'arã sapy'ánte jaguerekóta la ha'anga jahakã hag̃ua. Ha upéicha va'ekue, che amígo upéva la hi'ãite va'erã avei ja heta mba'e la ñande kompromíso ivave jañemitỹ va'erã. Peka'águi karai Ñanderesarái che amígo. Mi estrella perdida, ojerure chéve doña Francisca González ojapysaka ha'éna ñahendu yvykamína chéve peteĩ chamamé hérava Mi estrella perdida, Hermanos Barrios hakuéva voi la oñepyrũ hague pe apeve.

Purahéi ñembyasy, che ápe ombyasy mi estrella perdida ojapo ha'ekuéra avei apo péape purahéi mi estrella perdida. Ha péva ña Francisca ojevyerahauka ndéve. Ha peteĩ chamame amombe'úse ndéve heta, aníke ñanderesarái ñane purahéi apoha don Porfirio Urbieta Olmedo, ha'e oikuaauka táva Kuruguaty, ha heta oĩ ojapóva purahéi. Oĩ Laureano López, oĩ hetavéina. Jahekáta hag̃ua ñambyaty la más amáva ojapo purahéi ha este ñahenduka hag̃ua añande ñane retãme ojejapóva, porque ko'ág̃a opyta tetãme, tetãguápe. Ha peteĩ tapicha ápe doña, doña Visitación. memby, memby karia'y, ha'éra Marcelo, don Marcelo ojapo peteĩ purahéi. Ha pueblito de Santa Elena héra, Santa ha'ekuéra niko la isy Santa Elenagua va'ekue, oĩ katu gueteri ko'ag̃aiteve. Entonse don Marcelo Torales Nuna ita'ýra héra Carlo Torales, jape Carlo la ojapóva, Carlo Torales Martínez, doña Visitación memby. Ha ojapo véva la purahéiha omoñe'ẽ la isy táva ha omomorã la táva de Santa Elena. Santa Elena guápe g̃uarã entonces pévako purahéi. Ha ajerureséjetei permíso ápe ka'i Abel veníte ha karai Radio Popular myenondeharakuérape, ha'e ko peteĩ kompromíso ko las diez y media. Entóse ág̃a jey jagueroguatavéta ñane rembiapo. Tape hasa porãite ko ára ha jaha hese jepytyvõme, py'aro'ỹre, jekupytýpe, jaha hese. Taiporãve ñande táva Kuruguaty ha ñane retã Paraguái.